Un o'r petha da ni, da ni, dwi'n mynd i wneud iddo chdi di, um, cawl pistw di o. So, y fersiwn Ffrancwyr. Um, a da ni'n ymddyddio un o'r o courgettes yma sydd, sydd yn fama. Um, maen nhw'n tyfu uh, trwy, trwy nos, so maen nhw 200 yn tyfu yma yn bora, a maen nhw'n ma nhw pico nhw fyny yn y bora i ddod â fo i mewn i'r gegin. So, da ni eisiau nôl tomatoes a basil i fynd i'r uh, cynhwys. So ma' rhein yn troi yn sydyn iawn, so yellow submarines 'dyn nhw. So fel ma' nhw'n troi, 'dan ni jyst yn tynnu nhw lawr, a 'dan ni'n mynd i iwsio hwnna yn y rysáit wedyn. Hyfryd, a basil lawr fan 'yn? A basil yn fama, ie. So ma' nhw'n planigio basil drws nesa i'r tomatos, yym so ma' nhw'n distractio'r flies, so dim dim jyst bo' nhw'n mynd efo'i gilydd pryd ma' nhw'n coginio, A ma' nw'n mynd efo'i gilydd yn yr ar' efyd. Hyfryd. 'Dan ni'n dechra efo efo basil. Be' 'dan ni am neud yn fa' 'ma ydi rhoid y basil mewn i'r dŵr berwi a wedyn un ar ddeg pymtheg eiliad mewn y dŵr a ma' hynna'n cadw'r lliw yn yn wyrdd neis. So efo'r basil mewn i'r rhew a i jyst i stopio fo coginio a cadw'r lliw gwyrdd. A wedyn ŵan rei' be' 'dan ni mynd i neud ŵan ar ôl gwasgu'r Gwasgu'r dŵr. Rhoid y basil mewn i'r blender. So o fama ma'r ma'r garlleg yn mynd i mewn a wedyn o hyn 'dan ni'n roid olive oil gora mewn i hwn. Hefyd 'dan ni'n mynd i roid yy dipyn bach o halan a pupur. So o fama Nesa be' 'dan ni am neud ŵan ydi yy neud yr yy y cawl 'i hun. Dwi isio defnyddio wbath be' sy isio ar di- adeg gwahanol o'r flwyddyn yym a ma' Monsieur Blanc yn galw o'n potage aux quatre saisons so soup of four seasons so gallu neud o i be' bynnag ti licio a be' bynnag sy ar gael adeg y flwyddyn. So newn ni grillot onions o Ionod fatha s- jumbo spring onions ydyn nhw a ma' nw so ma' nw'n very yy ma' nw'n mild ag yn ag yn felys yym a fama sgin ti yy corn bwmpen ond 'dan ni'n mynd ddechra efo'r yym efo'r moron gwahanol 'ma.

Mae top y ffennel reit fibrous, so ti'n gallu iwsio hein i bethau i salads, a ti'n gallu sychu nhw allan yn gaea, a cwcio fish ar nhw, so... Fysa fo hwnna'n chwysu, ti'n torri fo ddim arall, ia? Ia, torri fo ddim arall, so sgynnon ni'r yym y moron yma, a diom diom yn gorfod yn fatha sa chdi'n neud mewn gegin seren Michelin tu adra fama, y rustic approach ydi o. Ond ti'm isio gormod o hwn achos mae o reit cry. Mae halan yn neud un neu ddau o bethau, mae o'n dod â'r dŵr allan o'r o'r o'r llysiau ac yr un adeg hefyd be' mae o'n mynd i neud ydi i chdi soffnio, swednio, sweetenio fel ma' Mysh Blanc yn galw roi caead ar ei ben o a ma' hwnna'n cadw'r stêm pryd ma'r dŵr yn dod allan o'r llysieuau a hefyd y peth mwya pwysig ydi t- Ti roid y halan yn y dechra. Be da ni am wneud nesa ydi, di hein ddim isio i gael ei gwcio'n slo bach, mae hein isio dŵr a mae isio cael ei gwcio'n sydyn i cadw'r gwyrdd na. So be da ni'n mynd i reid wan ydi troi y gwres i fyny. A yn yr side tu hun, mae'n gofyn am dŵr. Yn lle dŵr, dyna be' 'dan ni'm isio ydi dŵr o'r coginio o'r basil lle ma' 'na flas 'di mynd i so 'dan ni'm yn wastio 'im byd. A ŵan ti'n gallu clwad y sŵn yn mynd mwy a ŵan jyst troi o gwmpas a ti gallu ca'l gweld hogleuo'r garlic 'na. Ia'r garlleg yn ogleuo'n hyfryd, ac ychydig funudau'n ddiweddarach, Pryd ti'n gwbod ma' hwn yn barod i jyst blasu'r llysiau 'u hun, alli di blendio hefyd a neud swp yym o cawl sydd yn yn smooth os ti isio. A ma' hwnna'n barod ŵan. O- ond ond ti'n gadel o yn ddarna mowr fela. Ti'n gweld bob dim sy'n dod o'r aer so mae o'n ffordd wahanol a mae'n mynd i roi texture gwahanol i'r swp ei hun. So i mewn efo'r ffa tro ma a ti'n gallu defnyddio ffa tun os isio a wedyn i orffan efo'r tomatos wedyn a'r yym a'r blodyn a'r blodyn y y courgette reit yn y diwadd. Ia hyfryd. A wedyn i orffan tynnu'r gwres off a a ti'm isio ar y funud croesi hwn dim mwy achos neith e golli'r gwyrdd na 'dan ni 'di trio cadw'n barod. So i orffan, roid y pesto 'ma i mewn. So, roid y sudd lemon reit ar y diwedd am bod o'n ffresh a hefyd ti'm isio rhoi gormod achos neith o ladd y blas bob dim arall so jyst dipyn bach i weithio efo'r halan. Hyfryd. A 'na fo. Bob dim yn barod. Bob dim yn barod.